tatut d cfawa maca hu asmi tessawal yemma-s n ddunit nnan tella yiwet n tmeṭṭut d tilemẓit meɛna ur tettzad ur tneqqes deg leɛmer werǧin tekcem amkan berdayen aḍar-is yessen kan tikli Aqerruy-is werǧin yezzi ɣer deffir, iles-is werǧin i d-yennaɣ ayen teẓra tiṭ neɣ isem umeẓẓuɣ. Semman-as ibaḍniyen tatut. Tatut tẓer ula d ayen ur ttwalin medden, tesel ula d ayen ur sellen ara medden. Tamurt tekcem teẓra akk ayen yennan d wayen xedmen deg-s. Ihi tleḥḥu deg luḍa akked idurar, deg tesmeḍ neɣ di lḥamu, tamuɣli-s tezga kan ɣer zdat. Nnan tewweḍ ɣer yiwen umkan ɛlayen, tufa imezdaɣ-is ssalayen iɣuladen i wukafan neɣ lemqam, akken ad meḍlen tamɣart meqqren s waṭas, nnan ugaren sin leqrun. Tamɣart-agi isem-is Cfawa, deg kra n tudrin sawalen-as Tiktift. Akken i d-tenna Zegli, tatut tettwali at laxert meɛna ur tgezzem ara i medden. Teẓra cfawa, teqqim ɣef yiwen weẓru, tesraǧu akafan ad yessali s lebni akken ad testeɛfu. Akken kan twala tatut tleḥḥu deg ubrid tluɛa-tt, A lxir a tin ur yesɛin ticerk di tfekka-w! Ili-kem iḍ agi d tinebgit ɣur-i! Ẓaẓ ɣur-s tatut. D tidet, tafekka n cfawa merra teččur d ticalaḍ akked icwamin, deg yiɣallen-is, deg yedmaren-is, ɣef weɛrur-is akked iḍarren-is. D acu-ten akk i tecwami-agi? Tesseqsa-tt. Tigi d cfawat akk n tmurt-agi anda d lḥuḍ. Yar ticerrebt temmal-d ṭṭrad, imenɣi gar watmaten, neɣ ccwal gar twaculin. Mmalent-d akk lbaḍna n yal axxam, yal adrum, yal axliǧ, terra-yas ccfawa. Acimi i xedmen akafan-agi? Tesseqsa-tt tatut. tafat. D tajmilt akken i ad-mmektin ur tettun ara. Qqim tura yid-i ad am-d-ḥkuɣ ayen n din ɣef tid yessetrayen akked tid yesseḍsayen. Ɣas akken nekk d tid yessetrayen i d-mmaleɣ ugar. Tessusem tatut, terra-d nnehta. Teẓra d akken tamɣart-agi d tameṭṭut lɛali meɛna hraw aṭas yiles-is. Tekker tenna-yas s lferḥ d ameqqran. ad nesɛa yid-m iḍ-agi. Qbel meɛna annect-a bɣiɣ ad akem-sseqsiɣ. Lukan yal amezdaɣ d tayda, yal taddart d tiẓgi, d acu i ḥwaǧen? D aman neɣ d timest? D aman, d ayen ibanen, d cfawa. Ma yella akken ddan wussan, tiẓgi teččur d ahicur, iselfan akked ddudi teččel deg lǧedra n yal tayda, yal tazemmurt, yal akerruc. D acu ilaqen? D timest, ahat. terra i ccfawa. Ihi meslay ɣef tesɛa u tesɛin yesseḥlayen tismiyya tessettray aẓru. Akken medden ḥwaǧen ccfawat akken i ad cfun s ansa i d-kkan, i ḥwaǧen daɣen tatut akken i ad ẓẓaẓen ɣer zdat. Lukan ad tt-kemmleḍ akka ulac anwa ad d-yasen ɣer lemqam-agi i ẓyara, ad ilint tudrin i s-d-yezzin negrent. Yir ccfawat s waṭas neqqent, sneggarent tudrin akked iderman. Snernayen deg ujajiḥ n tmes n cḥan i ger medden. Tufa cfawa aṭas n ṣwab deg wayen i d as-tenna tatut. Asmi ifuk ukafan-nni, nsant akken, ḍsant, ceḍḥent, meslayent. Asmi d-yuli wass, tatut teffeɣ tamurt-nni, aḥekkar ɣer deffir ulac.